Hey, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaafii xiqqoo takkan isin gaafachuuf mee ganama kana ka yeroo dura hirriibaa kaatu maaltu hedduu sarpiraayisii godhe waggaa dura iyya banatu. Wanti sapiraayisii na godhe ni yaadadhaa qoyyaa. Wanti sapiraayi na godhe.
Gaafii birootii si gaafadha. Hayyee. Eh, lafa kandaq jaamtu kandaq jechuudha. Namni yeroo jalqabaatiif eh, waa'ee kandaqaa san karoora baasee qote eenyu akka qotamu godhe jechuudha. Saabota keessaa. Lola handaq.
Yaalimi. Deemeetiin keessummaa bule beekte. Bakkaan bule san dhugaan dhaqee ala gabboo sodaadhee maal maal.
Santu hedduu sarpiraayisii godhe jechuudha. Hayyee gaafii birooti. Saabota keessaa nama lola kan daqe irratti akka kan daqni baqeeffamu. Yaada kana kan eenyu?
Umaree moo. Mee yaada.
Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. Dhiifama wajji gaaffii takkaan si qaba. Hayyee.
Eh, Ganama yeroo ni kaatu yeroo hirriba irraa kaatu jechuudha. Hayyee. Yeroo ija banattu maaltu si qunname dura wanni si dhufe maal? Gizeen ija banadhe waa hedduutu na qunname ati ganama gizeen ka'u auzu billahi mina shayxaan irrajiim jeetiin hirriba irraa dammaqa gizeen dammaqe maaliif yoo jette shayxaanni huuruu ilma namaa kana keessa faa buluu mala Saniifu auzu billahi minash shayxaan irrajiim jeetiin hirriibaa irraa adammaa gizee ni jabanadhu alhamdulillaahin jaachi booda ka rabbiin nagayaan na raffisee nagayaan na kaasee jechuu barbaadeeti. Hayyee eega akkas ta'e booda gizee ija banattu wanni dura bakka ati jirtu si mul'ate gizee ija banattu. Wanni gizeen ija banadhu dura natti mul'atu hooma na bira buleesaniin natti mul'atu.

Mee waan ija hin qabne ta nama agartu. Waan ija hin qabne ta nama agartu. Moobaayilii? Ija hin qabu nama harka.
Moobaayilii.
Ayyee ammaas gaafii biraatiin si qaba. Eh, Gaafii amantii tokko. Yeroo duraatiif masjiidni ijaarame kami? Gaaffii bareedaa na gaafatte masgiidul aqsaadha ture. Masjiidul Aqsaa argattee jirta. Hayyee Eh, Gaafiin akkam jetti beektaa? Eh, Waan gad deemuu ol deemuu malee gad hin deemu.
Eh,
mee ati- ati-
Umrii namaa.
Umrii namaati. Haa, tan argattanii jirtanii. Eh, Jan qabdu nama agarti.
Mobaayila kam?
Jan qabdu nama agarti. Mobaayila xiqqoo. Qaxqaxii.
Mobaayila xiqqoo hin harkanne.
Inni biraan maasis ilmi namaa kusa maaliif miila lama miila lama kanaan maaliif deemuu danda'a? Ilmi namaa rabbiin walaqad harramnaa banii aadama jee ilma namaa kana gizee niif uumu. Miila lama godheeti qaama isaa kana tolchee uumaa bareechee akka yaadu godhee rabbiin uume ilma namaa kana. Saniif miila lamaan akkanatti harkaanfataa jechuu beeyladaa irraa adda godhee. Mee ammas hin gaafii amantii takka. Suuraan Al-Ikhlaas maal? Suuraan Al- Suuraan Al-Ikhlaas. Adda biisinaa deebisa.

Wanni iyya hin qabne ta nama harkatu Ah. daawwitiidha. Daawwitii hoggaa keessatti fulaalte kam Si agartee. si harkitee ati hin harkitu.
Eh, Lola kandaq irratti namni yaada kandaqni haa baqeeffamu jechuu dura kaa'e eenyudha? Saabticha Saalm- Salmaan jaamu jechuudha. Salmaan. Salmaan Alfaarisii jaaniin.

Gaaffii nuti isin gaafanne yaada nuu dhiyeessuudhaaf hedduu isin galatoomfanna. Galatoma. Galatoome waan asitti nu argamtee ka yaada kana akka nuti gaaffii kana si gaafannuuf yeroo kan kennu laachuu kan keetiif hedduu galatoomi isin jenna.